आँय प्रणाम करै छ कतऽ देखै छ तैयारी भए कऽ एकदम फीट फाट में जा रहल है हाँ हम जाइ छियै कतऽ अपने गाँव में जे छै ने रामायण पाठ होइ छै वएह सुनै लए जाइ छियै ए तू आइ मेजमानी एल है या या ई ठोल ओइ ठोल कते कते तोरा से दल आबै छै जे तू रामायण पाठ करे जाइ छ रामायण पाठ करे जे छै कि सुनै ले जाइ छौ नहि नहि इएह देखै सुनै लए जाइ छियै देखै सुनै ले लड़की भए के एला सैर नहि छौ तऽ सैरे नहि तोरा ई एहि देख जेतै ओहि छौड़ा लए डिस्को डांस ओहि छौड़ा लए डिस्को देख जुग जमाना खराब छै एना अटैक मटैक के नहि जाय सैर छौ ने बहिन के देख काम धाम केना छै अगना घर में ओरिया दह आ एना नहि बौआल घुरो जिया जी जानै छौ हम एकोटा के छोड़ा के भौए नहि दै छियै तऽ हमरा पटतै केना भाव नहि भाव के गप छै काल के दिल चरमा के साइर एलै या सैटा छोड़ा सब तऽ तेना तेना करै छै ने जे रास्ता पेड़ा हमरा पुछला साइर चलि गेला हम ले रे तोरा कोन काम छौ तऽ कहलक कि नहि देखै लए जतियै कहलियै रे कहियो नहि देखलियै कहलकै अगिला बेर लए देखा दे सीधा गप भेला चलि गेलै कोन चला रहबै चौबना से तोरा बड़ र- देखैत रहियै अगिला बेर बड़ा रे गप सब की भाँच छै आ तू जे छै तब हम जाइ छी तब जाय छै है ना सुनो जाय छै तऽ जा मगर कोनो छौड़ा दिशा छुकुर बुकुर नहि करिया आ रामायण पाठ सुनि के आ तू तुरते चल आबह सवेर सकाल जुग जमाना खराब छै आज ठीके छै हे है ना सुनो छौड़ा सबके कुछो क- तने ओना ऐसे के मारता ने हाँ। त नहीं कहिया है वहाँ तो हमरा ल- लोग में एना नहीं कोप करी मगर तू जे यहाँ रस्ते रस्ता रस्ते से तुरंत आज चल ठीके आबियो छै ठीके छै हाँ जा तो कह दलियो जा हेलो हँ कतऽ छऽ हँ सुनल कहै छियऽ जियाजीके रामायण पाठके बहाना बना के अखनी निकलबे करलियै तू कतऽ छऽ से जल्दी से पहुँचऽ ने हँ हैया निकलैए वाला छियै हमे ठीके छै

ए धमरी का कंपनी ए उतरा ने हां ए एक बेर उतरा ने ओ उतरे ले हां उतरा उतरा ने कहै छियै त की की हो रे की कहिया धमरी हमरा बड़ा मन करे जाहे बोला हटम बोला कर भात नै तन कुछो बुझा छ तू तोरा पता छ

है अपन को छोड़ू ना बट अरे बाप रे बाप अब अहाँ हम फिल्म का समझ रहल छियै फिल्म ने फिल्म वएह फिल्म छोड़ू ने फिल्म हट

खाय वाला रहे कनिया के तऽ कहलियै लाबै छियै ई दस दिन से जे तू आगाँ पाछाँ केलही या आ लारा ढेरी में लावली या किया रे मैं कहा चप्पल टूट गया उसका चप्पल टूट गेलै आज तोरा देखा छौ तोरा भाय के फोन करे छौ पंचायती हम बैठेबू नहीं रे जो ने रे रे जो ने रे हमरा माथा नहीं गरम कर दे माथा

आ हम नहि मानब हम विधायक अलाब आ पंचायती बैठेबो दुई बेर से या नाना कल को या राख फोन हम माथा ने हमर डिस्टर्ब कर हमर सर छी त हमने कुछ कहे जा छोड़ा सा और जागा माथा खराब कल के रे नहीं हम नहीं मानबो ठीक है हम फोन के काम जाय छियो देखा दे छियो हम बात ये राख त फोन सबके कह देलिए राखो की भेला हो ए की भेलै तोहर भाय छो चोभना की सब करे छो गाम घर में चल बैठा तू बैठा हमरा बैठल माथा खराब छै बैठा ने। बैठल अब बोला आप की भेले की भेलै तोहर भाय चोभना अगला बेर एलै हमर सर हाँ प्रतापगंज वाली के बहिन हाँ हाँ बोला ना समझली हाँ समझ गेली एलै अगला बेर धिया पुता रहै तऽ एलै तऽ रहलै एक महीना डेढ़ महीना हाँ। तोहर भए चोभना राति दिन हमरा ठिना जाय तऽ हम कहिया ओहिना सारि छियै तऽ आबै छै गप सब कोनो हेतै अबरी एलैया तऽ ओकरा आगाँ पाछाँ करैत रहै छै हरदम से किया आ एहन बात छै गड़बड़ कहल नहि छै हमरा की भेलै कहो तब ने आब दस गोरे बैठतै तब कहबै है हमर चौभना तऽ घरे में छै घरमे छै लारा ढेरी लड़ै हँ कहाँ छै तऽ पकड़लियै या अरे घर में सुतल छौ हम ओते गप नहीं जाने छे पंचायती आइ बैठेब पंचायती में फाइनल डिसीजन हेतौ एना जब कह आइ काल्हि में हमरा कनिया के धिया पुता हेवला हेवला छे आ तब लावलिए जे दस दिना करते धरते ओकरा सम्हारि देते आ से तोहर भाय देखी हमरा सार के केना केना करे छे केना हेतै हमरा समझ नहीं लागे छे

सबके गाम घर में जे जहाँ छै सब कह देलियै चौबना आब तोरा सर के बेर चोभिए लेलकै तऽ की भए गेलै ए चौबना सर के गप रहतियै तब ने की ने केना हमरा कहै छौ माथा गरम छै लौगा बेटी के लावने छियै एतऽ हमर सर छियै हम ओकरो सर छियै मगर ई नीक बात नहि छियै हम जा रहलियै ओते टाइम नहि छै हमरा

ओकरा कहे गेलियै तऽ फेर विधायक के संग में देखे छियै चौगना के भए के ई केना भए गेलै बाप रे बाप अच्छा अहाँ के देखे छियै एकरे संगे अहाँ नहि जाने छियै ई विधायक साहब अपने लोग छियै अच्छा अहाँ एलियै तखनी धरफर में हेना भए गेलै बतेलियै नहिए ने कुछो तऽ आब बतबू की भेलै तऽ ठीक छै अहाँ सब बताबू तऽ हमरा कोन चीज के सिलसिला मे एतऽ बोलेलियै अहाँ सब हम अपन मीटिंग छोड़ के एलहुँ एतऽ देखियो बात एना छै जे कि आइ एक एहिसँ पहिले आयल रहे हमर साली दू तीन महीना रुकले एहिठिना इनके भाय छियै चौभना जे अहाँ संगमे रहैया हरदम दू तीन महीना रहले ओहिके बाद एहि दुओ टाके तालमेल देखिए हम तऽ कहियो घर अङ्गनामे आबै जाइ छै तऽ कोनो बात नहि आइ छओ महीनासँ राखि रहलियै एहिठिना जेकि हमरा परिवारके धियापुता होयवला छै ताहि हिसाबमे ई चोभना आबैत जाइत रहलै एकर भाय आइ ओहन स्थिति कए देलकैए जेकि हम बोलैके लायक नहि छियै विधायक जी आब एहि चीजके ई अपना भायके बोला कऽ पूछल जाय जे की बात छियै ओकर भाइये ई बात कहि सकैए अहाँ अपन शहरके बोलाबू

प्रणाम विधायक साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम पुछियौ एलै है या चौबना एकरे भाय की नाम छी अहाँके यौ च- च- चवना अहाँ के नाम चौबना छी हाँ ई अहाँ की केलियै ये यौ हमे का कुछ करलिए या नहीं बुझलिए सर प्यार मोहब्बत में मोहब्बत करे रहिए ने सर अब पता हमरा की पता उच्च नीच भए जेते तऽ ई भए जेते सुनलिए सुनलिए बात के आखिरी केओ ककरो इज्जत इज्जत होइ छै ई की केलकै प्यार मोहब्बत में की काम केलकै या है दोनों गोरा प्यार करे रहिए सुनै छै अखनी तक शरम है छै अखनी तक शरम नहि झगड़ा केना कह रहले देह में गुदा देखियो कतेक छै ई काम एकर कते खतरनाक केलकै या एहि चीज पर पहिले अहाँ विचार लियौ हमू ओकरा से प्यार करे रहिए ओ हमरा से प्यार करे छै की देखियौ कल की से देख लियौ अखनी तक एकरा डर नहि छै की कए देलियै या कते दिशा में छै देख लियौ अखनियो देखियो अगर अहाँ इजाजत दिअ तऽ एकरा अखनी हम फाड़ि देबै अखनी फाड़ि देबै एकरा हम हमरो हमरो हमरो भैया विधायक संगे रहे छै ला के भागिए जेबै सुनलियै सुनू तऽ अहाँ सब जे अपने मे झगड़ा करबै हमरा कथी बोललियै अहाँ फैसला लिअ हमरा तऽ देखियौ झगड़ा हम नहि करै छी मगर ई बात की भेलै ताहि पर विचार लिअ अहाँ जल एक से कम नहि केलकै पूरा समाज के मुंह पर मुद देलकै यही

तऽ हमे सोचि समझ के ई कहै छी अहाँ सबके कि अहाँ सब मिल के एहि दुनू के शादी करवा दियौ नहीं सर एना नहीं करू शादी नहीं करबू नहीं हो भैया हम शादी करबे करबो हम करबे करबो अहाँके फैसला सही फैसला छै मगर अगर भए कहि रहलै नहि शादी हेतै मगर शादी हेतै नहि तऽ तीन महीना के लए कऽ कतऽ बोबाल घुरतै हमरा ओते साहस नहि छै अपना घरमे रखबै इज्जत बर्बाद ककरो भेलैए एहि दुनूके साथ शादी होना चाही तऽ होना चाही देखियौ हमर जे फैसला भए गेल वएह फैसला रहत ठीक छै ठीक छै एहि दुनू के शादी हैत तऽ हैत यहाँ से कोई सब कोई सहमत छियै ने हमरा आर के सब सहमत छी ठीक छै इएह करल जाय विधायक साहब तऽ हम लए कऽ जा सकै छी ए जूता के देखै छी केहन छै देख लियौ कह रहे कुछ नहि केलिए की केलकै से देख लियौ ठीक छै फैसला भए गेलै सब कोइ आब तब इजाजत दिअ एहि दुआके बियाह करायल जाय